Mela nilqgħu għat-tieni dibattitu magħna lil Dr. Alfred Sant u lil David Kaza. Ma nibdew mill-ewwel, Dr. Sant. Dan l-aħħar inti f'diskors li kont qed tagħmel qed irridu nużaw u nimxu b'sinna għal sinna għajn għal għajn. U Mahatma Gandhi kien qal kieku nagħmlu hekk nispiċċaw kollha għamjin, għomja u bla snien. Ma taħsibx li dan mhux diskors li għandek tuża llum il-ġurnata? Il-Bibbja qalitu. Il-Bibbja qalitu. U meta nħarsu lejn x'ġara fil-Parlament Ewropew f'dan l-aħħar erba' snin, ħankun ċar miegħek. Tajjeb, tkellem b'mod skiet issa. Tqażżiżt. Maltin jattakaw lill-Maltin. Maltin jiddefendu lill-Maltin, joħorġu kontra l-Maltin. Ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk dal-pajjiż. Il-Parlament Ewropew għandu bżonn deputati illi jkunu hemm biex jiddefendu l-interessi ta' Malta, ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Dak li għandna bżonn. U f'dal-każ, aħna tal-Partit Laburista nidobna daqshekk żmien. Meta jkun hemm interess Malti, ipoġġih 'l quddiem Gvern Laburista, ipoġġih 'l quddiem Gvern Nazzjonalista, Morna biex niddefendu l-interess Malti. Jiena lest illi jekk, jekk David Casa jagħtina garanzija hawnhekk, jekk jagħtina garanzija hawnhekk, wara li jispiċċaw dawn l-elezzjonijiet, se jkun hemm xi ħaġa importanti li se tiġri, Malta se tippreżenta l-kandidat tagħha għall-Kummissarju Ewropew. Jekk David Casa iwegħedna Illum, solennement, li hu u l-partit tiegħu jiddefendu u jħarsu lil Malti li jiġi nominat bħala Kummissarju Ewropew. Jekk hu jiddefendihom, jekk hu jħarsu, jekk hu jagħtih l-appoġġ tiegħu, mhux kif għamel lil Leo Brincat, mela le ma jkollniex għalfejn Għajn għal għajn u sinna għal sinna. Lest jagħmel hekk? Lest jagħtina dik il-garanzija? Lest jagħtina dik il-garanzija? Ok.
Mela, Dave, David, inti dal-aħħar qed illi jekk Joseph Muscat ikun se jkollu xi kariga importanti fl-Unjoni Ewropea, inti tkun il-persuna wieħed min-nies għalmenu illi twaqqafha. Ma taħsibx li hija xi ħaġa negattiva u li jkollna Malti. anke għal Malta tajjeb nibdew minn hemm, ikollna Malti illi jkollu pożizzjoni importanti, forsi l-iktar waħda importanti, fl-Unjoni Ewropea. Kif tiġi inti u twaqqafha?
L-ewwel nett Peppi, inti taf li Joseph Muscat mhuwiex Malta. Illi Konrad Mizzi. Huwa Malti, mhux Malta. Mhuwiex Malta.
Illi Konrad Mizzi u Keith Schembri mhumiex Malta. Inti darba kont tipprova f'dal-pajjiż tiddefendi dak li hu sew, tiddefendi d-demokrazija, u taf x'kienu għamlulek. Jiena nistaqsi di, Peppi, Prim Ministru li għadu kemm jerbaħ elezzjoni wara oħra b'maġġoranzi kbar, ilu ħames snin Prim Ministru, x'inhi dir-raġuni li jrid jaħrab minn Malta? Alfred Sant, Dottor Alfred Sant, Dottor Alfred Sant, Dottor Alfred Sant tilef żewġ okkażjonijiet importanti u ried jibqa' fil-poter. Għal Joseph Muscat għaliex wara rebħa bħal di irid jaħrab minn Malta? Joseph Muscat irid jaħrab minn Malta llum Għax qed jibża' minn għada. U għandu għalfejn jibża'. Għandu għalfejn jibża'. Jiena, Peppi, ġejt elett fil-Parlament Ewropew biex niddefendi lill-poplu Malti u Għawdxi, biex niddefendi lil pajjiżi kontra l-korruzzjoni. biex niddefendi d-demokrazija f'pajjiżi, biex niddefendi s-sewwa. Alfred Sant ma ċċaqlaqx darba fl-istorja ta' ħames snin biex jiddefendi d-demokrazija f'pajjiżna. Jien konvint illi hekk ħa jkompli jagħmel u ħa jerġa' jsib lili. li nagħmel ħilti kollha biex naħdem kontra l-korrotti u kontra l-ħallelin. Reazzjoni tiegħu.
Irrispondi. Doktor Sant. David Casa se jsibha diffiċli ħafna biex jagħmel dak li qed jgħid għax ħbiebu fil-Parlament Ewropew qed jiġu akkużati b'tanġenti b'korruzzjoni. Bħal pereżempju Lara Comi. Lara Comi ħabiba kbira tiegħu, appoġġatu. Tattoo Endorsement ta' Forza Italia tinsab bħalissa akkużata bit-tanġenti. Kif jista' jkun kredibbli David Casa meta il-ħbieb tiegħu fil-Parlament Ewropew huma korrotti huma wkoll u akkużati bil-korruzzjoni? Lara Comi, ħabiba kbira tiegħu.
Tirrispondi?
Matteo Renzi l-ħabib ta' Joseph Muscat ukoll qed jiġi ddakaċ fl-Italja. Umma ma imma m'għandniex m'għandniex m'għandniex għalfej immorru l-bot, m'għandniex għalfej immorru l-bot. Illum f'pajjiżna Konrad Mizzi u Keith Schembri taħt investigazzjoni kriminali u għadhom madwar il-Prim Ministru. Kriminali! Kriminali! Mela allura, mela allura, mela allura ma jużax il-barranin għax hu ma jħobbx juża l-barranin jgħid is-soltu, juża l-Maltin. Alfred Sant qiegħed jiddefendi tnejn min-nies fil-Parlament Ewropew, Konrad Mizzi u Keith Schembri, li llum jinsabu taħt inkjesta għall-investigazzjoni kriminali kontrihom.
Mela. Dottor Sant? U l-bniedem,
u l-bniedem li jilgħabha tal-pur tal-antikorruzzjoni għandu ħabiba tiegħu u qiegħed fuq il-YouTube jekk jogħġbok qiegħda ħabiba tiegħu li hija Lara Komi akkużata bit-tanġenti. Come on, kunu serji tal-pajjiż, ejja kunu serji. Mela. Ejja kunu serji.
Doktor Sant,
smajtek titkellem u kont qed titkellem fuq eh, realtà fuq TVM u għedt illi il-deputati nazzjonalisti votaw favur illi illi l-Ewropa kollha biex għax nfjegaw ftit li l-Ewropa kollha tispiċċa tħallas l-istess eh, kollha l-istess sistemi ta' taxxa. U naturalment di żgur ma taqbilx il-Malta x'aħna għandna ħafna inċentivi. U Però tħalli barra ħaġa importanti li din is-soċjalisti sa din id-darba sħabek iriduha, il-biċċa xogħol. Mhux hekk? Mhux huma biss. Mhux huma biss, imma huma wkoll. Il-popolari jriduha wkoll.
Eżatt. Imma mhux lilek qed insaqsi, fuq is-soċjalisti nsaqsi lilek. X'kif tirrispondi għalih?
Faċli. Malta tiġi l-ewwel U qabel kollox, u f'dak il-każ, ma naqblux mas-Soċjalisti. Fir-riżoluzzjoni tat-13 ta' Diċembru 1920 sbatax, illi għaliha vvotaw id-deputati Nazzjonalisti kollha, kien hemm tliet deputati Soċjalisti li votaw kontra. Jiena, Miriam Dalli, u mar lil Mizzi. Aħna m'għandna l-ebda problema biex fejn ma naqblux għal raġunijiet nazzjonali mas-Soċjalisti ma nivvotawx magħhom.
U inti taħseb illi fil-verità se tispiċċa tiġri din il-ħaġa? Naħseb li se jkun hemm pressjoni kbira min-naħa tal-Parlament Ewropew biex tinbidel l-affarijiet, biex l-affarijiet jinbidlu. Naħseb li se jkun hemm ċerti stati bħal Franza li se jimbuttaw biex tinbidel. Naħseb li qed jagħmlu dnub enormi kontra Malta id-deputati Nazzjonalisti li jappoġġjaw dil-ħaġa kif qed jagħmlu, għax tikber billi votajtu favur ir-riżoluzzjoni ta' 13 Diċembru 2017. Hekk għamiltu. Għandi hawn. Għandi hawn. Għandi l-informazzjoni kollha. Kif votaw? Konna aħna tlieta laburisti li votajna kontra. U allura tikber il-pressjoni. Tikber il-pressjoni b'ċerti modi u tibqa' tirranka. U dik hija problema, problema kontra l-interess nazzjonali. Għalhekk jiena nħeġġeġ lill-Maltin u l-Għawdxin kollha biex jikkunsidraw kif se jivvotaw f'din l-elezzjoni Ewropea u jagħtu l-appoġġ tagħhom lill-kandidati Laburisti kollha għax hekk hemm bżonn. Ok.
David, mela, intom ivvutajtu favur din ir-riżoluzzjoni fl-intier tagħha żgur, mhux hekk? Alfred Sant naħseb kien qiegħed wara l-kwinti kif qal li jkun meta meta meta vvutajna. Peppi, jien ili jien ili jien ili ħmistax-il sena fil-Parlament Ewropew u ma jistax, nisfidah, isibli emenda waħda fejn aħna vvutajna kontra s-sistema tat-taxxa ta' pajjiżna. Però bl-istess kejl tiegħu, għax qed iqarraq, kif qarraq bir-referendum, kif qarraq bil-partnership, bl-istess kejl, bl-istess kejl, f'dawn l-aħħar sentejn biss, id-delegazzjoni tal-Partit Laburista inkluż hu, għal sittax-il darba ivvutaw favur l-abort. Bl-istess kejl, bl-istess kejl, bl-istess kejl ta' Dottor Alfred Sant. Illi jaf kif jagħmel biex jinganna, issa tajtu sittax-il eżempju. Jekk jogħġobkom, jekk jogħġobkom, tajtu sittax-il eżempju fejn hu u d-delegazzjoni tiegħu vvotaw fil-Parlament Ewropew f'sentejn biss, mhux f'ħames snin, f'sentejn biss, favur l-abort. Jiena lil Dottor Alfred Sant ngħidlu, aħna ninsabu favur it-taxxa kif inhi f'pajjiżna. Ħa niqpgħu naħdmu hekk. Ingħaqdu magħna u flok tiddefendi l-korrotti, ejja ddefendi l-pożizzjoni, il-pożizzjoni, il-pożizzjoni Maltija. Dottor Alfred Sant jaf ukoll, imma qed jinganna, li din hija kwistjoni li jbiddluha l-gvernijiet. Mela mur għid il-Ministru tal-Finanzi li għandna rieqed Edwel Scicluna. Imur jaqbad, imur jaqbad, imur jaqbad, imur jaqbad lill-Ministri, lill-Ministri Soċjalisti. Imur jaqbad lill-Ministri Soċjalisti li għandu miegħu Edwel Scicluna u flok jgħidilhom u ejja come on jgħidilhom Tmissunniex it-taxxi tagħna għax is-soċjalisti hekk iridu jagħmlu. Reazzjoni tiegħek? Ok, ok, kompli l-oħra. Għandi, għandi lista tal-votazzjoni li saret fit-13 ta' Diċembru 2017. ċara u tonda min ivvota għal riżoluzzjoni Min jivvota kontra r-riżoluzzjoni? Sid l-emenda. Ir-riżoluzzjoni Sid li tagħmel l-emenda. ċar u tond Sid illi l-emenda. trid il- l-armonizzazzjoni tat-taxxi, li t-taxxi jinġabu l-istess fl-Ewropa, li jrid ikun hemm kontroll fuq it-taxxi fl-Ewropa. Id-deputati Nazzjonalisti vvotaw għal din ir-riżoluzzjoni. Id-deputati Laburisti vvotaw kontra. Dawn huma il-fatti Peppi. Hu veru sew.
Żomm, ħa nispjegaw, xi tipprova tgħid mela? Fuq din ivvutajtu favur? Aħna vvutajna kontra kull emenda li titkellem li għandu ikun hemm tibdil fit-taxxa tagħna. Alfred Sant qed jigdeb isibli l-emenda li jiena vvutajt favuriha. M'għandux, jien tajthomlu r-rapporti, tajthomlu ħa jarahom. Hu m'għandux emenda għax ma teżistix. Ma teżistix.
Okay. Mela, għandek xi reazzjoni? Okay. Bħala L-aħħar kumment?
Bħala Rakomi. Bħala rakum jisieħbu, sehbitu, David Casa qed iqarraq. Ivvota favur ir-riżoluzzjoni kif emendata. Favur ir-riżoluzzjoni. Ivvota favur it-taxxi għal kulħadd l-istess. Dik ir-realtà. Ok, mela, mela. Ħa nieqfu għal waqfa qasira nirġu lura nkomplu dad-dibattitu. Ok, mela, għal dawk li naqdu maħna għanna l-David Gaza u l-Alfred Santa unek. In-nis li għedin jarawkom jgħidu mal-Europa, mal-Europa, xie tfisser għalija, xini għalija. Tfisser xi ħaġa, n-nies tħossu li qiegħda 'l bogħod, u x'qed tagħmlu intom u x'għamiltu intom biex l-Ewropa tkun tan-nies, għamlet xi ħaġa n-nies? Dottor Sant. L-ewwel nett, insistenza biex id-deċiżjonijiet li jittieħdu fl-Ewropa jkunu skont iċ-ċirkostanzi taċ-ċittadini. Matul dawn l-aħħar għaxar snin fl-Ewropa, il-kondizzjonijiet soċjali tal-Ewropej marru mill-ħażin għall-agħar. Allura hu meħtieġ, u matul dawn l-aħħar ħames snin kont fost dawk li mbuttaw ideat u proposti biex il-qagħda soċjali taċ-ċittadini Ewropej titjieb skont iċ-ċirkostanzi tal-pajjiż tagħhom. U naħseb din hija xi ħaġa li rridu issa nkomplu għaddejjin biha fil-ħames snin li ġejjin għax mhux inħarsu lura biss irridu, irridu wkoll inħarsu 'l quddiem. Se jiġri fil-ħames snin li ġejjin? U l-ħames snin li ġejjin għalija żgur se jkunu għall-Ewropa sfida kbira kif se ttejjeb il-qagħda soċjali tal-Ewropej kollha skont iċ-ċirkostanzi ta' pajjiżhom.
Jiena ħdimt verament fil-qasam soċjali u billi kont koordinatur kelli diversi rapporti li għaddew minn taħt idejja imma naturalment l-iktar importanti kienet id-direttiva l-ewwel Malti fl-istorja ta' Malta fl-Unjoni Ewropea li kien responsabbli minn direttiva dwar il-qasam soċjali. Kif nafu din id-direttiva titkellem dwar drittijiet ġodda għall-ġenituri Maltin u Għawdxin u kif ukoll dawk Ewropej, iktar leave għall-ħaddiema tagħna biex iqattgħu mat-trabi tagħhom, iktar leave għall-ħaddiema tagħna biex ikunu jistgħu jindukraw lill-ġenituri tagħhom jew lill-partner tagħhom, Iktar drittijiet għan-nisa li jkunu jistgħu u għandhom id-dritt issa li jitolbu għal arranġament flessibbli. Allura din id-Direttiva hija tajba għall-irġiel, tajba għan-nisa, tajba għall-ġenituri, tajba għall-anzjani, tajba għat-trabi u jiena kuntent u kburi ħafna li kont jien li mexxejt din id-Direttiva.
U x'inhu allura l-punt prinċipali, l-issue prinċipali li qed jippreżenta l-partit tagħkom issa? Il-ħtieġa.
Il-ħtieġa. F'dak kollu li jsir, l-ewwel nett ikollna Malta f'qalbna. U allura l-interess Malti jibqa' l-ewwel u qabel kollox. U lil minn hekk imbagħad nibnu għal Ewropa soċjali li tiddefendi d-drittijiet taż-żgħażagħ. Bħalissa hemm żgħażagħ fl-Ewropa huma fost l-aktar li huma qiegħda. Il-prekarjat, niġġieldu kontra l-prekarjat u s-Soċjalisti Demokratiċi f'pajjiżna qed jiġġieldu bil-kbir kontra l-prekarjat. Hemmhekk irid ikun il-kontribut essenzjali tagħna. U fuq kollox imbagħad dak li għandu x'jaqsam mal-problema tal-pensjonanti u l-pensjonijiet li rridu nkunu żguri dawk il-pensjonijiet fl-Ewropa daqskemm f'Malta jirriflettu dejjem aħjar iċ-ċirkostanzi ekonomiċi u soċjali taċ-ċittadini anzjani. Dawk huma l-prijoritajiet li se nkunu qed naħdmu fuqhom. Inwieġbu lil xulxin. Jiena qed jimmeraviljani jitkellem b'dan il-mod għax fil-ħames snin li għamel fil-Parlament Ewropew ma smajtu qatt jitkellem b'dan it-ton li qed jitkellem bħalissa. Issa, qalilna qalilna li għandu l-Malta f'qalbu. Ikollu l-Malta f'qalbu min jiddefendi d-demokrazija. Alfred Sant għandu rekord bħala politiku antidemokratiku. Kif tilef? Kif tilef l-elezzjoni tal-1998, Alfred Sant jibgħat għall-ambaxxaturi kollha tad-dinja li għandna f'Malta jgħidilhom li dan huwa Gvern illeġittimu. Int antidemokratiku, int irresponsabbli, int traditur u mhux jiena traditur. Iktar, iktar, jekk jogħġobkom, iktar, iktar, ikollna referendum, il-poplu joħroġ jivvota kontra l-għażla li ried Dottor Alfred Sant B'maġġoranza kbira wkoll kont qlajt kaxkira hemm. Il-poplu Malti għażel li jidħol membru fl-Unjoni Ewropea u Alfred Sant b'mod irresponsabbli jibgħat il-niesu jiċċelebraw għax jgħid il-partner tiegħi rebaħ. Irresponsabbli! Antidemokratiku! Mela Peppi, mela Peppi, meta jiena mmur naħdem, mela jiena mmur naħdem favur is-servizzi finanzjarji U nagħlqilkom Pilatus Bank. Meta jiena niffriżalkom, niffriżalkom il-flus li ħadtu bil-korruzzjoni f'Seventeen Black. Meta jiena ktibt Dubai biex jingħalqu l-kontijiet. Meta jiena nitlob fil-Parlament Ewropew biex ikollna investigazzjoni verament indipendenti fuq il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Meta jien nitlob biex ikollna stampa libera f'pajjiżna. meta jien nitlob biex il-ġudikatura ma jkollhiex indħil politiku, meta jiena nitlob biex il-Kummissarju tal-Pulizija ma jkunx pupu f'idejn il-Prim Ministru, jien inkun qed niddefendi liċ-ċittadini Maltin u Għawdxin u mhux lill-korrotti ta' Dottor Alfred Sant. Okay.
Risposta tiegħek.
Barra minn hekk, barra minn hekk, jiena fuq kollox, jiena fuq kollox għalfejn għandi nieħu għalija Meta Dottor Alfred Sant jgħajjarni traditur, da għajjar lil Perit Mintoff traditur, l-idolu tiegħu, suppost tal-Partit Laburista, mela allura ninjorah. Ok, Dottor Sant. Reazzjoni tiegħek. Ma ma niskantax li niskantax li Dottor Kaza ma semgħanix u ma ranix nitkellem fil-Parlament fuq affarijiet soċjali, kien qiegħed jitħabbeb ma' ma' xi jisimha l-malara komi l-ħin kollu. Meta kien qed tirranġa t-tanġenti, jew mhux bilfors, kien qed jikkonfofa magħha kontra Malta! Kien qed jikkonfofa magħha kontra Malta! Meta kien qed jitkellem, meta kien qed jitkellem fuq ir-rule of law kontra Malta, kienet qed toħodlu ritratti fil-Parlament Ewropew. Ratu tant sexy li marret toħodlu ritratti. Come on! Come on! Għajnu ta' ftit serjetà f'dal-pajjiż! Ejja naraw nużaw ftit serjetà f'dal pajjiż. David Casa u sħabu il-parlamentari nazzjonalisti huma ħatja quddiem il-poplu Malti u Għawdxi. Huma ħatja li dawn l-aħħar snin għadu kemm semma. ċerta glorja minn għalih, vana glorja fil-fatt, illi kull ħaġa li wieħed jista' jispara fuqha fuq Malta li jagħmluha ċerti pajjiżi oħra u ċerti lobbies oħra, mar jagħmilha hu. Ħaffilhom ix-xogħol, għamilha hu. Bejnietna jien ikkritikaw. Bejnietna ejja nakkużaw, jiena kont Kap tal-Oppożizzjoni għal numru ta' snin, qatt, la jien u la sħabi ma morna barra biex nittikritikaw lil Malta! Qatt m'għamilniha! Biex nattakaw lil Malta! U dak huwa tradiment veru! Dak huwa tradiment veru! Meta Malti imur u jagħmel hekk kontra Malta! L-ebda deputat, l-ebda deputat, fl-ebda pajjiż, fl-ebda pajjiż tal-Parlament Ewropew ma mar jagħmel hekk kontra pajjiżu! David Casa u sħabu għamluha dil-ħaġa. U din hija dan huwa l-punt li rridu nżommu quddiemna, l-elezzjoni għall-Parlament Ewropew li ġejja huwa verdett. U għandu jkun il-verdett tal-poplu Malti u Għawdxi. X'deputati tridu? Deputati li jattakkaw lil Malta? Li jikkritikaw lil Malta? Jew deputati li jħarsu lil Malta? Li interessa Malta l-ewwel u qabel kollox. Mela, mela, inti fadallek Ħin issa biex tikkonkludi ma' David. Jiena onestament ma nafx għalfejn qed jitbaqbaq dil-baqbieqa kollha biex jirrispondili. Imma imma naturalment irridu niftakru li Alfred Sant forsi huwa mbaqbaq u rrabjat għaliex m'għandux saħħa fil-grupp tiegħu stess ġol-Parlament Ewropew. Ma jisimgħu ma jisimgħu assolutament ħadd. M'għandu kredibilità ta' xejn u għalfejn m'għandux kredibilità? Għax qed jiddefendi l-ħażin? Għax hawn Malta jgħid li Konrad Mizzi għandu jirreżenja u fil-Parlament Ewropew jiddefendih? U għandu għalfejn jiddefendih, taf għalfejn jiddefendih? Għax inkella kien Schembri ma jtellgħux fil-Parlament Ewropew. Allura għandu bżonn jiddefendih issa. Ara jiena le, jiena niddefendi biss lill-poplu Malti u Għawdxi. Qed jisirqulhom il-miljuni, Inqabdu fi skandlu internazzjonali, il-Panama Papers ma vvintajtux jien, huwa skandlu internazzjonali u jmissek tistħi li ġejt illum hawn ukoll tiddefendi żewġ korrotti, żewġ korrotti bħal dawn. Imissek tistħi. Mela, Dottor Sant, għandek minuta u nofs biex tikkonkludi. Mbagħad se jikkonkludi. Ma nafx min qed jitbaqbaq, jekk hux jien jew David Casa, sorry, taf. Għadni kemm smajtu jitbaqbaq fuq xi ħaġa Illi ġa l-ħaġa ċara, għamel erba' snin ta' foul, foul fuq l-ieħor kontra Malta. Issa jrid jiddefendi ruħu għax jaf illi se jkeċċuh anki n-Nazzjonalisti mhux se jivvotawlu. U dik hija l-problema tiegħu, dik hija l-problema tiegħu. Dik il-problema tiegħu. Kompli għaddej, Dr. San. Kompli?
Fadallek.
Iva, għara. Ikkonkludi, ikkonkludi.
Biex nagħla, ġifieri. Għala, għala. Il-problema hija ċara qudiemna bħalissa. Kif se nġibu ruħna fil-Parlament Ewropew? bħala rappreżentanti tal-poplu Malti u Għawdxi. U issa għandna eżempju ta' erba' għal erba' snin ta' deputati nazzjonalisti li assolutament ma osservawx id-diċenza nazzjonali. Ħadmu kontra Malta u għadhom qed jaħdmu kontra Malta, qed juruwilna di għal kif jitkellem kontra Malta. Nerġa' nistaqsih, lest jagħti l-garanzija illi wara din l-elezzjoni hu u sħabu għan-nomina li jagħmel il-Gvern Malti, Malta, ta' Kummissarju Ewropew Malti, u mhix se joħorġu kontra din il-kariga jew humiex se jiddefendu lil Malti quddiem il-Parlament Ewropew. Iva jew le? Lest tagħtina dil-garanzija? Għax jekk le allura iva nerġa' mmur fuq l-istqarrija Biblika, għajn għal għajn u sinn għal sinna.
Mela, nirringrazzjak, Dottor Sant, tikkonkludi int. Għandek.
Jiena ħdimt biex Malta tidħol fl-Unjoni Ewropea. Jiena ħdimt għax nemmen fil-valuri Maltin u dawk Ewropej. Jiena nemmen illi pajjiżna jixraqlu l-aħjar u għax pajjiżna jixraqlu l-aħjar hemm bżonn illi l-poplu jtuna l-fiduċja, il-poplu jtina l-fiduċja biex nitħabtu ħalli jkollna demokrazija b'saħħitha f'pajjiżna, biex ma jkollniex korruzzjoni u biex nagħtu dil-garanzija li jridni nagħti Alfred Sant. Jien garanzija waħda ntih. Jien tgħallimt minn Eddie Fenech Adami. biex niġġieled għas-sewwa, u għax tgħallimt minn Anteri Fenech Adami, nista' nassigurah li s-sewwa jirbaħ żgur. Grazzi ħafna. Ħaseb il-ħabi mela, ħaseb il-ħabi. Ok, mela.
Nirringrazzjakom.
Nirringrazzjakom illi kontu magħna.